Исәнмесез, Артур, Лия, хәлләрегез ничек? Исәнмесез.
Ассаламу алейкум, Аллага шөкер. Әйбәт.
Сез бит инде Чаллыда туып үскәнсез, әйеме? Менә безнең Көмеш кыңгырау газетасы турында сез беләсезме? Аны укыганыгыз бармы? Нинди истәлекләрегез бар аның белән бәйле сөйләп китегез әле. Мин Чаллыда 90 елда тудым. Әлбәттә, Көмеш кыңгырау газетасын беләм. Безнең әтием һәрвакыт Һәрвакыт подписаны били без аңа, беренчедән. Һәрвакыт безгә килә иде ул. Һәм иң бәләкәй чагым, бәләкәйрәк чакта инде интервью чыккан иде минем бер битенә. Аннан инде яшь үсмер чагымда шулай ук чыккан иде интервью. Бәләкәй чактан ук мин аны яратып укыйдым. Хәзерге вакытта Алай булса, бәлки тагын интервью алырсыз әле бездән. Әйе.
Ничегез беләм, ләкин минем интервью булмады вроде. Булачак, значит.
Булачак.
Ярый.
Хәзер инде әзрәк кенә үзегезнең киләчәккә планнарыгыз белән таныштырып китсәгез иде. Нәрсә өстендә эшлисез? Безнең зур зур планнар бар. Без хәзер менә Дубайдан кайттык. Бер ай элек һәм бер ай элек башлап җибәрдек бер зур проект.

Э, менә сез Артур бит инде без сезне музыкант буларак беләбез. Менә сез җырлый башладыгыз. Ли белән урлаша башлагачмы, әллә аңа бәйле түгелме? Ничек булды ул хәл? Мин иң бәләкәй чагымнан ук җырдан башлаган идем. 13 яшькә хәтле җырладым, төрле конкурсларда чыгышлар ясадым. Барлык созвездие, йолдызлык, э, Сөембикә варисларында да катнашып беренче урыннар алган Бари. Әмма ләкин мин унөч яшьтә менә переходный возрастта, ломка голосы башлангач, миңа әйттеләр, җырларга сиңа ярамый, пока җырлама, диделәр дә. Ну, музыканы туктатасы килми иде. Шуңа әтием мине Васим Ахметшинга барды композиторга. Менә берәр инде инструмент аңа бирегез әле дип, нәрсә туры килә. Ул әйтте, аңа саксофон туры килә. Аңардан саксофонист әйбәт булачак дип, Васим Ахметшинга әти илтеп бирде мине. Шуннан музыка белән шөгыльләнә башладым. Һәм Ну, җырламый башладым инде. Аннары инде ничә бер Ну, продолжал мен аны параллельно алып барам, әзәзләп кенә чыгара идем. Но һәрвакыт э, җырларга миңа бик ошый, э, шуңа күрә параллельно хә концертлар да без планируем. Әйе, зур концерт. Киләсе елда башлап җибәрергә уйлыйбыз. Шуңа күрә э, без программаны әкренләп шулай туплап барабыз. Да, саксофон да, җыр да. Хитлар язабыз.
Үзегез язасызмы җырларны? Үзебез дә язабыз. Э, менә соңгы эшләрнең берсе, әйе, ул менә ретро җыр Әлфис Кыямовның репертуарыннан җыр. Бик матур клип без аны карадык. Шуңа аранжировкасын үзебез эшлибез, үзебез яздырабыз. Шуңа киләчәктә дә шундый планнарында чыгарырга күбрәк җырлар. Ә сез Лия берәр музыка уен коралында уйныйсызмы?
Юк.
Җырлыйсыз? Э, мин җырлыйм генә. Мама 9 лет отыграла скрипки в музыкальной школе. Һәм анан сон ул миңа әйтте, мин сине музыкаль школага бирмим. Вот такие дела. Яфаламаска дип. Ә мин менә яфаландым балачактан ук. Аннары э, сәнгать көллиятендә укыдым, консерваториядә, консерваториядән университет искусствка, КГУКИга күчеп аны тәмамладым. Ну, э, шул. Иң күбе э, вот шул колледжда нык күп ниттем инде, прям тырышып укыдым. Һәм хәер Аллага шөкер, пожинаю плоды. Эмиратта 4 ел эшләп, яшәп, әле хаман көтәләр, но пока туган якта әле тоже. Хочется. Но Артур меня э, пообещал научить играть на фортепиано. Да? Ну да, ну сен әкренләп уйныйсың бит уже. Әйе. Әни сиздә өйрәтәне. Әйе. Молодцы.
Һәм инде тагын соңгы сорау, менә безнең газетаны укучы балаларга, яшүсмерләргә нәрсә теләр идегез сез? Яшьләргә.
Әти-әнигезне тыңлагыз беренчедән. Чөнки менә минем әнием исән Аллага шөкер, әтием китеп барды бу дөньядан һәм Чыннан да аңлашыла, әти-әни плохого не посоветует, алар беләләр, алар бу тормышны үткәннәр, алар бу юлны үткәннәр, һәм сезгә нәрсәдер әти-әниегез өйрәткәндә, сез уйламагыз, что алар сезгә желают там зла или бәйләнергә дип әйтәләр, ул алар аны әйтәләр, чөнки алар хотят как лучше, и алар на самом деле беләләр как лучше. Менә минем әти бөтен әйткән сүзләре, во всем был прав. Һәм инде тырышыгыз, тырышып укыгыз, юлыгызны эзләгез, табыгыз, нәрсә сезгә ошый, шуны эшләгез. Һәм сездә киләчәктә барысы да әйбәт булачак. Һәм туган телегезне, татар телегезне белегез, әлбәттә. Обязательно инглиз телен белегез. Әгәр дә сезнең теләгегез бар икән, чит телләрне күрергә, чит телләрдә йөрергә һәм востребованным быть в других странах, то инглиз теле дә кирәк. И самое главное быть светлым человеком внутри.